nĩwona waringa wĩtunye wĩtunye nĩgetha ũke haha wambate haha twaranĩrie Ĩĩ, wĩtunye wĩtunye twaranĩrie Good. mũtumia rĩ Eh. akĩmwĩra ĩhĩ ndaigua ta itarahota gũ gũthiĩ akĩmũria nĩkĩ niĩ nĩ ngũcoka ĩ mũtumia auga nĩ agũcoka tondũ wa rĩrĩ na ndagĩcoke we nĩwamenya wĩra nĩ ũkũra Oh, oh, ĩĩ, ĩĩ. akĩmwĩra ĩhĩ tondũ wa rĩrĩ niĩ ndinekĩra wa mũnyi

ĩti kũhekahekwo kũrĩa kĩhekahekirwo Oh, ehe. rĩu rĩ Mm. mũthuri akĩmwĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. nĩ tũthiĩ na mũthuri ũyũ njĩria ti mũgĩ mũthuri ũyũ we we ũkĩona rĩ ũrona ũgĩ mũthuri ũcio nĩ mũgĩ Mũtumia tondũ nĩ wa mũgĩ. nona ndangĩreka wĩra ũ ũre na mahoya matingĩtĩ matingĩtĩra ũcio nĩ mũthuri nĩ mũgĩ he kwarigana na ũgĩ ũrĩa arĩ naguo rĩu rĩ Mm. makĩnyita njĩra

akĩrĩ mũciĩ ĩĩ nĩ bamĩrĩ rĩu rĩ agĩka atĩrĩ akĩmwĩra ĩĩ harĩa he mũndũ ndĩro ararĩithia bu ũrarĩithia bunda Oh, hena mũndũ wa bunda. ĩĩ Ehe. rĩu rĩ reke ngwĩtĩre ĩ tondũ tũtigĩtio kwambata rĩ Ĩĩ. akwambatie ĩ Na bunda. tũhoe ĩ tũco Na nĩ- ĩ, mũthuri- ng'ang'a ĩno mũthuri nĩ ũcio mũgĩ nĩ mũgĩ ũkiuga Rĩu-rĩ, makĩo mũndũ ng'aĩ agĩteng'era nĩwe mũithi Eh, harĩ mũndũ abunda kĩringĩria mũndũ abunda ĩ ũkaũnguĩre mũtumi mũtumia. mũtumia Eh, tondũ akinya harĩa ĩ aremwo nĩ gwĩka atĩa nĩ kwambata. rĩu no amenya mũndũ abunda nũ Mũndũ wa bunda no ũrĩa. ũyũ twĩtire ũyũ gwĩtwo gũcererwo Gũcererwo. ĩni ĩmati gũkĩbanga nĩkĩ athiage Eh, eh, eh, mbere. e mbere rĩu-rĩ Eh,

agĩũka agĩkua agĩkinya he mũtumia mwanake rĩ ĩti akĩnyite bunda kĩongo nĩgetha mũtumia akĩhambe bunda akĩambatio kĩrĩma-inĩ Anyitwo kĩongo. ĩnyitagwo mũtwe nĩgetha rĩrĩ ndĩkehiũrie ĩ. Oh, rĩu Ĩkĩhu- ĩgĩ- mũ- mũtumia ĩnyitwo mũtwe nake agarare. Ĩĩ. Aikarĩre. Ĩĩ, Ehe. anyitĩrwo mũtwe Ĩĩ. Rĩu mwanake ndakinanĩte ũũ Ĩĩ. haya mũtumia nake rĩ ũcio wagararia kĩ Kuguru. nĩgetha agĩkuo Ĩĩ. makĩnyita thabarĩ hua hua hua hua kĩrĩma-inĩ Kĩrĩma-inĩ rĩu. makĩgwa ma- maru-inĩ Ĩĩ. jehova nĩ tuoka nĩ Oh, mũtumia twana. ũkwambia jehova nĩ tuoka na tuoka ũmũthĩ niĩ mahoya makwa ti ta marĩa menyerete gũkwĩ Gũkuira rĩu ni mangi. ĩĩ ũmũthĩ mena metabauti Ĩĩ. njaga mwĩrĩ wakwa rĩ hĩndĩ ĩyo ngĩkwĩraga ndũrĩ wonwo nĩ mũndũ ũngĩ tiga mũthuri wau Wakwa. no ũmũthĩ nĩ cĩnji ũmũthĩ ca nĩ wonetwo nĩ andũ aya Andũ erĩ. mũthuri wakwa na mũndũ waku na mũndũ wa bunda Mũndũ wa bunda. Mwathani. mũthuri akĩmwĩra amba ũtirĩrie mahoya hau orora no ũhiũkĩrwo korwo nowe ĩĩ ũkĩigua mũkĩhoya Ĩĩ. akĩmwĩra nĩkĩ gĩatũma uge ũguo akĩmwĩra niĩ kũrĩ ũndũ itangĩka ndingĩhenia jehova jehova ndingĩmũhenia ingĩmũhenia jehova Ĩĩ. na niĩ ndĩ na ma

Hey. nginya ũmũthĩ ũyũ Ah. kaĩ gũcererwo no akĩmondoraga ĩ Gũcererwo nĩ akĩgwĩrĩire ndoka ĩ. nĩ mahoya nĩ marabatara macenjio ĩra ngai ma aya angĩ rĩ ndigana nao rĩu rĩ Ĩ. reka tuge atĩrĩrĩ Ĩ. kagaka gakĩrĩe na niĩ ndigagĩthi gũkĩhĩngĩcwo njĩrwo atĩ Ĩ. Mũthikĩrĩ atĩ mainĩ. tũthikĩrĩ mainĩ ndĩkore Ĩ. Ĩ. nĩ njoreirwo Nĩguo nĩguo. Rĩu rĩ. Mm.